Bilýän men. Diňe men däl-de, şu köp türkmenler bar aşmat. Öýe gaýtmaga çekinýärler-de. Indi kim täret özüňden billäk geçäýiň. Näme sebäpden gaýtmaga çekinýäň? Indi barsak, yzyna gaýdyp bilmeris. Tim bol men telekeçi-dä indi. Düşýäňizmi? Wrodi kanunyza nrşad etmedik, wrodi hemme zat gowy, wrodi biriniň göwnüne degmedik. Ýöne diýjek bolýan zadym indi agyr degýän zat. Belli däl-ä näme boljagyny, düşýäňmi? Men öň aýdyşym ýaly, meň ne tanşym bar, ne bilşim bar, hiç kim ýok Türkmenistanda. Tutuş öz derejämi özüm galdym-da. Ýene bir zat, ýekeje bir milisiýa-de, PPS-nik. Gaýy tanyşymam ýok. Sebäbi men hmm, kakam şumat inwalid. Ejem öýde pensiýada. Aslynda e, bir höwes edýän zadym şolaň ýana bir baryp bir öýde bir öýüň gazanjak naharyny iýip, palawja şeýip bir altyn juna otugyna gün gaýtsam diýýän. Şoň ýagdaýam bar, pulam bar gitmegi. Ýöne bir çekindirýän zat. Bir barsaň häzir men telekeçi, on iki million dollar oborotym bar diýdim zat etdim häzir çekindirýän zady yzyňa ýol barmy ýokmy ýa bahana tapyp galarmy şo tarapa. Essalawmaleýkim ildeşler! Ine görşüňiz ýaly türkmen jemgyýetinde tanymal bir belli bloger we biznesmen Berdi Begmedow öz meselesi boýunça şu ýaňyşmasam instagramda efirde şu öz meselesini halka ýetiripdir. Öten birinji belläp geçmeli zat ildeşler. Bu eýýäm bolan waka. Sebäbi men Berdi Begmediwiň Instagramyny gördüm. Onda surat bar, Türkmenistana giden suraty bar. Onsoň iň soňky postunda ol eýýäm Gyrgyzystanda, daşary ýurtda. Şoň üçin bu köne Köne waka. Ýöne indi esasy meselä gaýdyp gelsek ildeşler, şol wideo nämäň alamaty? Şol wideo Türkmenistandaky alnyp barylýan izolýasiýa syýasatynyň ýene bir alamaty. Şol wideo türkmen jemgyýetinde bolan bir Türkmenistana dolanmaga, dolanmaga bolan bir gorkyň subutnamasy, gorkyň bir alamaty. Sebäbi birinji, daşary ýurtda köp, köp wagtlap ýaşaýan ildeşlerim. Olar öz maşgalasyny, öýlerini göresi gelýär. Birinji. Ikinji, olar Türkmenistanda bir öz zagran pasportyny çalyşmaly. Sebäbi ilçihanalarda hiç pasport çalyşyp bolanok. Onda diýmek sen öz ýurduňa dolanmaly. Pasportlaryňy çalyşmak üçin dogrumy? Onda haçanda sen ýurda dolan şu Türkmenistanyň içine gaýdyp geleniňde biziň ýurdumyz, biziň hökümetimiz şu saňa bir bikanun ýurtdan çykmak çäklendirme goýup bilýär. Haçanda olar şu çäklendirme goýulanda Olar saňa aýdanok, näme sebäp bilen ýurtdan çykyp bileňok, birinji, ikinji olar saňa aýdanok, haçana çenli sen ýurtdan çykyp bileňok. Olar diňe aýtýar, sen şu wagtky kanuna laýyklykda ýurtdan çykyp bileňok. Ol näme diýýär, kim bilýär, düşüniksiz, dogrumy? Onsoň ildeşler esasan hem şu izolýasiýa ýurtdan çykmak meselesine gaýdyp gelsek, Türkmenistanda şu iki sany belli bir keýs bar. Birinji Nurgeldi Halykow, Şu dokumentleriň düzüw bolmagyna garamazdan, onuň şu ýurtdan çykyp bilmezligine, ikinji Myrat Düşegowyň jigileri, olaryň hemme zat düzüw, ýöne näme üçindir ýurtdan çykyp bilenok. Soň özüňiz pikir edip görüň ildeşler. Şuny ýaly mesele, şuny ýaly gitdigiçe Türkmenistanyň Türkmenistanyň jemgyýeti, ýurdumyz birhili izolýasiýa, dünýäden bir ýapyklanyş, ýapyklanyp gidip barýar. Öňe bizde on ýyllyk zadran pasport bardy. Ony indi bäş ýyla geçirdiler. Onsoň biz wapşe daşary ýurduň ilçihanalaryna hiç ýyl pasport çalşyp bilemzok. Onuň iň soňunda-da, haçanda sen Türkmenistana dolanyp baraňda, hökümet saňa bikanun gadyrly plany-plany, sen indi ýurtdan çykyp bilemok diýip bilýär.